Bore da pawb, gobeithio hwn yn gweithio. Oh. Croeso i'r sesiwn. O, oh, oce. Okay. Uh, Sa'n i'n siŵr os ti'n nabod, uh, neu gwybod, sori, dydd Music Cymru, so heddi ni'n mynd i chwarae cwpl o cneuon. Os mae fe'n gweithio. Yn pigo lan. Bach o George a Ruth o Aberystwyth. Yn y cefn, briliant. So, sesiwn heddi, ni'n mynd i wneud bach o rygbi, oce? Okay? Uh, hwn o pan fi'n gwisgo hwn, jyst so fi'n mynd i dolli clystiau fi. Um, pimp gweithgaredd, oce. Okay. Uh, Bydd ni'n gweithio am 30 eiliad, gorffwys bach 30 eiliad, a bydd hwnna un o'r uh, gweithgareddau. Um, so ni'n pimp nhw, bydd ni'n twymo lan cyn, jyst wneud siŵr ni'n barod, a wedyn twymo lawr ar ôl. Okay. Um, rhieni neu athrawon, Paid â becs, don't worry, we don't need a ball and we're not tackling, so mae fe'n iawn, oce? Okay? Ni mae arfer sgiliau heddi, we're going to be practicing some skills, neu bach o ffitrwydd sy'n ei gyda rygbi, oce? Okay? Reit te, off a ni. Jog ar y spot, fes i trwy mlaen, neud siwr tra'r yn dod off y llawr. Eto, sorry, pa o'r Facebook, crack screen. It is what it is. Good.

A relax, da iawn. Ok, tro ma. Hops mawr. Ok, dwi'n dechrau ar un coes. Ni'n mynd hop mawr. Bach o cydbwysau a nôl ymlaen. Mae fe'n anodd i cael y balans, so jyst ymarfer, ok? Ni'n plygu lawr bach y penglin, jump, glanio, good, jump, good. Ok, ww, bach o cybwysau, balance, Ni moyn pŵer, rygbi, gyda gyda bit of power. Mae lot o sgiliau yn transferable, okay? Wff. They can transfer from the sports. Hockey, netball, basketball, byd ni'n gyd yn neidio. Oh. Cadw fynd. O, oh, can da. Sebon a fi, gan Ews Gwynedd. Oce, okay, nôl mewn i traed gyflym. Fi moyn i chi wneud cylch, I want you to do a circle. Run in a circle on the spot. Cadw fynd. Un arall, one more. And back the other way, go! On the spot. Un bach arall. Ww, da iawn, siglo fe mas. Last thing. Oce, okay, achos y bach, bach o cyddoriaeth ni'n... Bach o dawnsio, ond ddim really. Box mawr, box bach. Carw trad symud. Box mawr, bach. Bocs mawr, bocs bach, bocs mawr, bocs bach, bocs mawr, bocs bach, good. Ni'n trwy mlaen y corff, oce? Okay? Cilch, fi'n mwyn i chi creu cilch. Ww, a nôl lan. A lawr to, cilch, da iawn. Big cylch. Tro ma, cylch bach. Twist y breichau, good. Cadw tra'n symud, keep the feet moving. Sef o na fi, go on then. Di Gwener. Good, oce. Okay. Gobeithio pawb gyda dŵr, nes i'n checo. Do you know what? We should be doing it by now. Gyda fi bach o fizzy water, oce. Okay. A slice o lime. Ti'n pam? Di Gwener. Di Gwener, oce. Okay. Neu bach o waniaeth, bach o music, oce. Okay. Pimp gweithgaredd, I'm going to tell you what they are now and explain, a wedyn enw trwy iddyn nhw gyd, oce? Okay? Yr un cyntaf, uh, squat i dros ben, squat to overhead, Fel yn rygbi, oce. Okay. Line-out. Ti chi'n siŵr o fod wedi weld nhw. If you're not, Six Nations arno. Come on, Cymru. Yn y line-out, rwy'n squat bach a pigo rhywun lan. Oce? Okay? Ni'n neud yr un peth. So ni'n neud squat, cef yn syth, blygu pengiliau, penol bach mas, ni'n squat y lawr, esgus ni'n dal rhywun, a lan. Hwp! Da iawn. Hwna'r un cyntaf, fi'n neud hwnna. Pas i'r ochr. Oce, okay. esgus o'n pel dyn ni. Oce. Okay. Pel gyda ni doi lawr y pel. Ni'n mynd i mynd lan. A cyn i'n cael e, mynd i creu U for Wales, W, oce? Okay? Os mae pêl yn dod o'r dde neu chwith, chi'n mynd i wneud y W, W do mas, dal y pêl, a ni'n pasio fe mas, a jogo nôl. A wedyn bydd ni'n switcho ochr arall, ie, yeah, W, a mas, oce, okay, dal a, a mas, dros y coff. Hapus, pasio. Oh, sorry boys, mountain climbers, oce? Okay? Doi lawr y llawr, lle ni'n gallu weld fi, fan hyn. Oce? Okay? Cefn eitha syth, a wedyn pengliniau'n dod lan fel hyn. OK. Os ni'n gallu neud e bach mwy gyflym, ni'n neud e fel yna. Fel ni'n neud scrums neu rucks, mae lot o pŵer yn dod trwyddo, so ni'n defnyddio coesau. Da iawn. Oh, dead yn di gan Hughes Gwynedd. Dal i chael, OK? High catch. Fel y fullbacks yn neud, Lee Halfpenny a gyd o'n nhw. Pêl yn dod lan, ni'n mynd i neidio off un coes, pen-glin yn dod lan, a dala fe yn y basged, oce? Ddim fel pêl drod lan y top, yn y basged. So ni'n mynd lan, a dala fe mewn fan hyn, oce? So bydd ni'n swap o draw, so ni'n ymarfer off y doi cos, oce? A ffug bas, fake pass, neu bach o dodge, Esgus bach rhywbeth yn y canol. Doi law ar y bel. Ffig, a ni'n pwysio off, oce? Okay? So falle os fi'n gweud ni'n mynd i'r chwith, oce? Okay? Esgus ni'n pasio i'r chwith. Left foot, a push off. Mae'n ei roi bach mwy gyflym i'r chwith. A ni off, oce? Okay? Bydd yn ofalus os mae rhywbeth o gwmpas. Oce. Okay. Pawb yn hapus? Oh, sweatband yn gweithio treat eddi, boys. A ni'n neud hwnna, achos ni ddim moyn fel y cauliflower ear. Os ti'n weld dros penwthnos, joio. Oce. Okay. Pawb yn barod. Gweithio 30 eiliad, gorffus bach,

Ambell waith nhw'n gweud rhifau 2240, wff! Da iawn, caru fe'n yn un o flaen. Plygu pengliniau a pwysio lan, good. Da iawn. Da iawn, 20 eiliad off. Os chi moyn, meddwl chi'n fel local star, Sionen Har yn chwarae Cymru, uh, Paul Stubbs sy'n chwarae Aberystwyth, maen nhw'n gyd wneud ymarferio fel hyn, oce? Okay? Ymarfer pob tro. Pawb yn o mewn, os ti'n gallu gwneud bach mwy gyfanach, go for it. Ww! Push! Pengliniau lawr, penol lawr, Pwysio lan, you good, reit o gefn, lan, lan, da iawn, 15 seconds, llai na, da iawn, oh, oh, come on in, good, pas i'r ochr, Fi'n troi hwn lan. Enwogion. Wf Wales. Oce, okay, os ti'n cael o'r dde, dwi'n y mas, gael os chi moyn. Ie, yeah, pel. A wedyn ni'n paso. Whatever way you receive the ball, we're going to go out the other way. W, dala fe, bang, mas. Jog ymlaen yn ôl. Nôl fa. Ochr arall. Yep. W. Mas. Da iawn. W. Good. Cofio bach o ffitro i wneud yn bach yn ffastach. Os chi moyn. Yep. Good. Yeah. Pedwar eiliad. Good, da iawn. Cofio dwylo dros y corff, da iawn chi. Ooh. Good. Wyth eiliad. Barod, eto. Ooh for Wales. Dros y coff. Da iawn, across the body. Ooh for Wales, yes. Dros, da iawn. Da iawn. Hei, Mr Urdd, nhw arno. W. Good. Tra'n gyflym nôl. Barod. Good. Cadw fe'n dweud y benni. Da iawn chi. Trin dy geiriad! Ooh! Mountain climbers! Gweithio galed, dydd Gwener yw e, cofia! Os mae hwn yn anodd, if this is tough, just neud yn slow fach. Pen glin lan. Okay? Os chi'n teimlo, o, oh, fi gallu neud hwn, 30 seconds, mewn mas, mewn mas, okay? Hefyd, mae sweatband yn genius.

Popeth yn strong, paid siw, mor blant. Da iawn, 20 eiliad. Mi fi'n i cael bach o dŵr. Ah! Oce, okay. deg eiliad. Os ti moyn mynd bach fasta, go for it. Ww, popeth yn gryf, paid flopan. Fi'n mynd i wneud e fel hyn am 15, a wedyn byddai gweithio bach mwy galed. So chi moyn joino fi? Ymuno da mi? 15 eiliad? Ok. Come on then. Come on, Mister Earth. Pedwar. Da iawn. Oh! High catch. Okay. Lee Halfpenny, Ifan Thomas yn gyd wneud yr un peth, okay? Yn mynd lan, edrych y pel, penglin yn dod lan, dal ar y basged, okay? Cofia, neb yn gallu tato ti pan chi'n pan chi'n cyrraedd nôl i'r llaw. So mae'n iawn. Off ni. Lan ni. Oh. Siog bach nôl. Dwi'n gwneud popeth o'r cwrs chwith. Tro ma, chwith. Penglin ar dde'n dod lan.

Da iawn. Pum beina bach. Siglo mas. Off a ni. Coes dde. Good. Coes dde, mewn y basged. Fi'n gallu teimlo coes fi'n eitha wan. So fi angen ymarfer hwn ar ôl y sesiwn fi'n credu. Of course, ah, ni, good. Clafo pigo lan. Penglin. Good. Un arall. Oce. Okay. Fig bas, fake pass. Bydd ni'n mynd lan, doi lawr bel. Os fi'n rhoi fake i'r dde,

Tro ma, ar ôl chi'n neud e, sgori cais a nôl, oce? Okay? Don't drop the imaginary ball. Doi law arno, neud siwr. Pa drop o fer y llawr, doesn't count. Fake a sgori cais. Sgwr o trai. Oce, okay. do na. Try time. Nôl mas. Oce, okay, mynd i'r chwith. Na. Try time. Good.

Da iawn. Cerdd yr off. Cewch chi fach. Cerdd yr gwmpas. Cerdd yr gwmpas. Yna di trwy troen, mas trwy ceg. A hefyd, cofio nawr, os mae pel gyda chi adre, You can practice these things, okay? Os mae bach o lle, ni'n dal gallu taflu pel lan, neu pillow, okay? Ond just bod o ofalus os ni adre, ni ddim yn taflu mewn i o ffenest, gofyn i mam a dad neu myngu, or if we're in school, in the yard, okay? Ask, okay? There's loads of stuff we can do. Okay, bach o stretcho, okay? Dechrau tra gyda'n gilydd, lle ni.

A mas. Da iawn. Oce. Okay. Ni'n mynd i rowlo y sgwydde ni. Oce. Okay. We've done a bit of passing. Lot o gwyth, uh, gwaith fyna. So ni'n mynd i rowlo yn ôl. Oce. Okay. Roll them back. Nice and slow. Big. Oh, da iawn. Cwpl mwy. Cwpl mwy. Oh, un. Dau. A roll them forwards. Back the other way. Oh, playlist wedi benni, good timing. Oh, da iawn. Okay, just nice and soft. Agor, brech yn ei lan, palms facing up, a ni just mynd i dod nhw cross a just mynd dros, just troi nhw pan ni'n symud, agor y chest, ar y corff, card nice and slow, Da iawn, un ola, quads fi'n eitha date, so ni'n mynd i neud quad stretch, dala, rhywun, os yn y teulu, neu cader, unrhyw beth. 5, 4, 3, 2, 1, shigl bach, sopo droso. Da iawn. So cofia, dydd Music Cymru heddi, so go listen to some Welsh music. Byddai'n cario mlaen, mae'n ffantastig. A hefyd, oce, okay, siwgr y mas, bach o dŵr. Hwn yw'r sesiwn ola o wythnos chwaraeon ni, oce? Okay? We're going to carry on next week, um, like we have been. Ond, os mae unrhyw diddordeb gyda chi, neu uh, athrawon eisiau enni, chi'n meddwl bod y plant hoffi wneud rhywbeth mwy, fel byn ni wedi bod yn gwneud tennis, uh, uh, pil fasged, ond hefyd gyda hwnna, um, netball, pil droed, rygbi, a ti ddim yn siŵr lle i mynd, okay? falle chi'n Aber Aberteifi, Aberystwyth, Tregaron, Allwch chi cysylltu gyda ni, you can talk to us, and we can give you some information of clubs that are local when everything starts opening up, okay? Because hwn, hwnna byn ni moyn neud, i mi moyn pawb i neud mwy o chwaraeon, cadw'n actif, a basically keep nice and healthy. Okay, so diolch yn fawr pawb, uh, pwy sy'n ôl beth yw e heddi, di Gwener, di Llun, Half Nine, Facebook, YouTube, a bydd popeth arno Microsoft Teams. Fi'n mynd i cymryd hwn off nawr. O, oh, drenched, joio. Diolch yn fawr, ta-ra!